Bagi STM mulai. Wih. Kada percaya kah ikam? Hah? Ikam belum jadi tacutnya kah di sana STM tuh? Kalau anak bertajak di situ tuh nyaman ja. Aku mau ngasih STM tuh. Ikam harus memukuli tacutnya dulu. Itu caranya setiap berat kelas tuh nah ikam datangi. Carii, ikam ni pander ja balamahan, carii yang paling harat siapa di sana. Pas tu tampar hidungnya lah sanikam ai. Ikam tahu kah carinya? Pshh apa ha? Baik-baik pang ikam dua pander lawan aku ni, awan dimana cutnya di suhada? Orang awa.

Padahi rokok dulu nah. Tulungi aku nah, sidik. Mohon banar ku. Eh, ayo ayo ha ayo ha, sudah sudah nah jangan nah, kada nyaman aku ai ikam tu besujutan aku. Ikam tu minta tolong ja bujur aja sini nah aku malajar ikam nah. Bujur kah? Eh, ayo ja kada usah ikam batakun-takun kayatu. Tusuk lah jari kam caranya ni gampang kam tu supaya handak tapi disentuh tu nyaman aja caranya caranya ikam tu supaya harat tu nah lah hmm kaya ni nah coba dahi nah kaya ni caranya lah itihi nah syuuuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyatu tu disini siapa yo. Penyatutnya dikambar ni nah nah urangnya.

Ikam jadi anak buahku. Aku handak oil buat ikam nah, aku handak bagisah. Wuih, mantap lo aku nih acting mana heh. Nyaman banar rasanya jadi aku nih ikam. Aku pukuli bagina jua ning tu rataan. Nang kaya apa gerang bos? Hah? Nah. Aku mantap semalam begini tuh kada diharap nya begini tuh berataan tetap beratan pang mungkin haja wan ning tuh begini ikam tuh Allah kada diharap nya aduh panas nya anjay aduh ah panas banar siapa maulah kopi ini panas banar eh. Pagi pagi. Selamat pagi bos, selamat pagi. Bos bos bos bos bos. Wah bos nah mantap raga gin nah. Aduh panas banar ikn ai. Joget manis nah itu. Hantam lah. Kada bosan begana ja bos ai. Mau pian nih. Ulah aku jua jaket kayak pian tu nah. Mana duit hasil buntut semalam.

Ampun ni ulun bos, aduh angker kada ikam aja ngini. Ampun banar bos, ampun. Tahu gigi palsu haja ah. Pok. Hah ampun bos, ampun. Pak. Jara nah bos, ampun bos. Sambil begayaan aku lawan nakang tu, rancak nang parung disini. Macam hari mun ulun minta nang pinya. gara-gara kayak itu pokoknya jadi kami rancak kumpulan tapi itu kisah lagi bahari santai kam oke apa rame aja lah cerita aku nih gitu aja lah kisahnya

Nama ku ai ja gin. Kan kanakan bali kayanya tuh. Baah ni bubun kanakan bali ni dihantam ni. Kisahan kaya caranya supaya harat di stm tuh kaya apa caranya. Nah jari ini nah si akang ni. Nang ini nang manja. Nang ngira aku nah. Nah. Yang hanyar ni yang penacutnya ni yang hanyar. Tahu lah amun bubuhan geng motor, bubuhan panaikan pang bubuhan harat nuyuk, bubuhannya nih bubuhan di STM tu lah tapi nya kada umpatan, nih bubuhan bosnya nih, bosnya namanya Gunadi nah nih bubuhan pang apat setangah rumahnya nya yang di Samarinda pang wahini nah nih, nih Gunadi nih, nah lagi lo bubuhan listrik nah nih, nih bubuhan harat nih nah, nih Aji Asruk namanya nah nih Yusril.

Ini asin pang nih jar rancak. Nah, saikung nih ini ada jua anak buahnya, jonengnya ada nih anak buahnya nah. Harat urang ngini namanya Anwar, rancak di Codeni. Harat memoto. Nah, ini nih harat lagi nih, ini harat jua nih. Paratnya jua Gary ini namanya nih. Gary ini urangnya nih, urang gang 12 klien A. Wah, paratnya nih urangnya nih. Mau ini nih lain lagi nih, paratnya bali nih, diampingan. Beuh. Nih haji oneng, haji oneng balistik kosong dua satu ok ya he. Nah buhannya nih handak tanam hampura stm tu dah ha. Cuma waginnya nih nah, lawan jua haji oneng nih jua waktu dimana bali. Nih nanti jua nih hanyar jua nih eep lawan bidin. Tapi sudah dipukuli haji oneng pang, bakawan sudah nya dua. Oh kaya itu kah,

Nya ni beuh, nah umpak ni pang dah baharap nya ni. Uuh, jadi kitu lah, kada kawa dipukuli berarti umpak tu. Kaya pacarnya supai inya tu jadi anak buah kita lah. Cara nya tu kah, inya tu katuju banar gabihan. Wah, kawa aku ni, ada ide aku nah. Kita cari mencari harim lah, kayapa? Kayapa?

Bakawan pang nah bakawanan kita nah nah aduhai nyaman nah bakawanan nah ahai kadada maherannya lalu Mah bakanalan pang kita aku mohon kena nah bakanalan aku pang pandaranku baik nah bujuran ya hakuan ikam lawan aku bakanalan nah ini gimana.